We got you. So, check us out at abutivoice.com. Alternatively, send an email to info at abutivoice.com. loko dyambu ri nge se tsuvuka etintshaveni ntombhi ya vanhu yi phaphame yi ya tikhela muroho phela masiku lawa swilo swi cincile loyi a twaka ndlala u nghena esin'wini hi yexe Tikumele buku ya Landza Nuna leyi tsariweke hi Ntsako Nombelani. Leyi i buku yo nyanyula swinene. Loko wo yi sungula, a wu nge yi veki ehansi. Ku kuma vuxokoxoko hi mayelana na ku kuma buku leyi, fonela nambara leyi nge 079 828 06

va kumeka laha another episode ya xangani gang a ri a the juda la fikileriwani um vito ra pfula hi ri tirini kambe ni the 25 wa mune so that weekend hinkwayo from wa mune wa ntlhanu mudlivela sota until ta va kha ti vuya nani a ta kumeka hi ri kwalo vita a ka ha ri the juta cafe i the juta lifestyle gardens ni yi pfule kahle ni namuntlha ha ti ya ku vuyeni ti ya ku vuyeni ha bo ntsako view leyi mi ka- khoma macheleni ma mi nga ha khomi n'wexe kuma ni un'wana mi nga ta mi khomisa macheleni mi ta ku mama herini la. Hayi, ntiyiso. Eh? ve ri loko munhu a ni 25 ma rhandzeka

yeah. van'wana va nga swi tiku va xavisa na ti-ups loko la ups ti-contact na bila ict solutions bila ict solutions i vanhu va tikhompyuta to xingiwa and then na tikhompyuta ta bokisi loko la network anything that you need related to it yeah. tihlanganisi na bila ict solutions they are inspired by innovations exactly. and then namuntlha heyi ha pfupfula van'wani kwa pitori hey. va vitaniwa a hi tivaneni matsonga hey. Hi khome va le vanhu va tax kuhlonga. maphisa nyana mi nga mi nga a ni tiku ku ta sungula mani and namuntlha ma swi ta ku humelela yini n'wansati wo sungula ka xangani gang a ze tshama hi vona n'wansati ka episode yin'wana na yin'wana ku sukisa ka episode 1 until episode 13 ene a na hi wansati 14 ntsena i phyembye i phyembye Yeah. Eh, matiza nyana so I wrote. u bereke record Yeah. ku va tshami ka xitulu xexo u n'wansati wo sungula ku va u ri ka xangani gang hayi ni khense ngopfu hi khensa hi khensa ku va mi Yeah, mi khensile. mi mi amukele xirhambo xa hina na ku ta mi ta hi byela kahle kahle a hi tivaneni matsonga va le tax swi ta ka swi huma hi kwini why mi sungule rhengu leri i xini lexi nga mi hlohlotela ku mi za mi sungula a hi tivaneni matsonga tax Eh, i bot- i bot- i boti mani kambeni xihluke xihluke Xihluke. boti hluke ta ta va huma sasela mani wo mama side ma mala timbaleni Xihlu- xihluke xa mungunyana ya Xi- boti xihluke xivongo mani emakukule makukule and then sesi va huma phalavurwa Oh yes. I vanhu mara mi hlangana hlangana njhani e sale maphalavurha swilo leswi hambane kule ngopfu. Phela ku na mpfhuka wukulu hey. Yo mi ze mi nga hlangana sesi kambe mi te vito mani? Hi mina Tiyiselani wa ka Nkuna ni huma Phalavurha. Oh N'wamavutani. E N'wamavutani. Okay kambe loko hi mi phata ku na hlamba na hi n'wina va marhaku makulukumba. hi swona hi swona Eh, a swi na nhlamba hi swona hayi se ku ta tana va ka maluleke manjeni se i xini lexi nga ni ta sungula hi n'wina eh, boti xihluke i xini lexi nga xi nga ni ta ku xi nga mi hlohlotela mi za mi sungula a hi tivaneni vatsonga va le up Eh, ene mi sungulerini Eh, so vito ra mina i xihluke makukule ni chairperson ya a hi tivaneni vatsonga va tax mm. eh, society ya hina yi sunguriwe hi lembe ra 2019 mm. laha xikolweni so mike nyana henhla nyana ya ya so reason ya ku va hi sungule society leyiwani a ku lava ku hlanganisa magaza ma ka hina mm. because a swi tiva ku exikolweni xa le xa le pitori university of pretoria mm. A Matsonga ma ka hina a ma humi, a ma tikombi, a ma a va tinyungubyisi hi Vutsonga bya vona. So hi tile na this initiative ya ku hayi mhani a hi wiseni Gaza a Pitori ku ri hi ya hlanganisa hinkwavo leswaku hi dyondza hi ndhavuko wa hina kahle kahle vanhu van'wanyana. So that's the main purpose ya ku hi va hi sungule ni society leyiwani. Yeah. Okay. And then lexi ma ma ha ku vula leswi nga mi hlohlotela ku mi za mi sungula rhengu leriwani as mi swi ta ku university yo fana na pitori ku ku tele ngo valungu Yeah. and Yeah. un'wana na un'wana loko se a lava ku fika u lava ku ticonveta ku a va mulungu Na- phela exactly. mi za mi nga swi cheka ku english ya le up na english ya le tut ta hambana Ya hi- hambanile. ya le tut yi na vukhombreti ya vo bot- ya vo- ya vo Kahle kahle swi ya vo fana- botintsako ya le tut swi fana na huku ya le xitarateni Ne? Mi vula huku ya ka Woolworths ya ku nghena Eh? private school. se a ni lava ku tiva ku endzhaku ka loko um mi sungule rhengu leri ne response ya vanhu ka hi- loko ku ri ku i event this kind of thing ta vutisa um n'wankulu response yi ve njhani ka event yo sungula Okay, so and mina hi mina Tiselani and kahle kahle question yaleyo yi te kahle ka mina cause I'm the social media officer Okay. for our society. So the response leyi nga yi kuma ka vanhu vo tala hi kume ku ku na Vatsonga vo tala a University of Pretoria and a va humeleli ku a va nyikiwi opportunity kumbe chance ya ku tikomba mm. so loko hi sungula society leyi ya hina hi kume ku ku na vanhu vo tala va matsonga and the, the response to it was very wide and big mm. and it was something that we did not expect mm. uh, yi thursday a hi ri na our annual general meeting mm. the response to that as well a yi ri yikulu a va te va hlanganini vanhu vo tala va te va tele so i think This entire society it's shown us ku ri Vatsonga hi tele ho la ku nyikiwa an opportunity. Ohh or u ti sungulela hi wexe platform ya Eya. Matsonga. Ha laya mi te na va buti van'wana vambirhi na vo i part ya n'wina ne. Eya hi part ya hina. Why mi ta hi nkuna So, so mi te hi ximuti kahle kahle. It's a family affair. I, i family affair. u ri ku mbala u ri family business mara yena i mutsonga un'wani u ta ti hlamusela yexe mu huma ku ka ma swi Oh, okay. lava ve le phalavura I mutsonga wa wa le xilungwini mi nge swi twisisi. ne

heyi mhaka leyi ya banginkulu na bangi mara hi ta vuya ka yona ya banginkulu na banginkulu reason why I emphasize on this whole thing mm. is because uh, I've, I've had a problem nyana. Nhleketa ku maybe ngai discuss nyana just for two seconds. Mm. When I got to Pretoria, nifika la xikolweni, most of the people nga hlangana na vona they were from Limpopo. Mm.

and then No, leyi i problem ya mina ni ri one. Hi nga yi generalize hi too much. a no bula no Yeah, bula no, na eh. swi twisisa. Yeah, yeah. So na loko va ni vutisa vito ni ku Prince, i Prince. So wo 336 okay i mani lava nga tshama na vo kwalano Ah, as you said, Kuri, this is a family business, ne? laha nga tshama na yena lani a marungula nkuna hayi khona i family affair mi nge swi twisisi a nga sungula eh i family wena affair kahlekahle yo fika u nghenelela ene ni twa ku ve hi wena founder ya this thing mara wena hi wena u nga fika u nghenelela njhani a hi tivaneni va ka nkuna va tag Ah, this was just a coincidence va ka hina. swi vula kahle kahle n'wina swiboho swa nhlangano lowu mi swi teka endlwini ya ka nkulu ivi mfuwethu a fika pharhikiwa hi swona Eh. kumbe ta va njhani a fika kwaya leswi hi famba na swona ne ya no so ya mina ni huma a giyani ka mninginisi block 2 hala ka ka vabotireni vabotiri ka botiredi Eh, a xiwe yi ku two. botiredi yi kona kwala ni vone cd cover nyana masayida yin'wana kambe yi ri yini cover liya sweswiwani

ivi n'wina mi fika mi sungula a hi tivaneni matsonga ya sweswiwani swi mi olovela ku fika kwihi ku vulavula ririmi ra manana mi yi alayina na leswi ntsako a kha a swi vula kwalani beti ntsako ku ri u kumeke a khirhiwa hi vanhu va ka vona hi ku yena ri- xitsonga xa yena a xi fani na ve le giyani a xi fani na ve le tsanini ya ya swi mi olovela ku fika kwihi um sweswiwani Since hi kote ku endla nhlangano lowu wa Ahi Tivaneni Vatsonga wa Tax, swi olovile swinene coz when we started this thing we got to discover ku ri actually this school is infiltrated with Tsonga people. Yeah. Ne? Wa vona? So when I meet someone se na- hambi ni nga vulavulangi na yena when we had the, an event ya Vatsonga wa Tax, I know oh, that person is Tsonga. Yeah. So when I meet someone a nga Mutsonga, maybe I'm, I'm going to class or something like that, Mm. I wave at them and say, Hi, what's up? Pfukeni. So, swi swi endla swi olova swinene ku ri hi kota hi hi tikuma hi vulavula ririmi ra hina ra Vatsonga hi nga without ku chava ku ri vanhu va ta hi discriminate or anything like that. Yeah. Ne. Ku na before And- mi nghena maybe ku na khomanani ya le Avets University. Yes. Va endla mm, swilo swa ku fana na n'wina. Mi nga va mi ri na vuxaka byo karhi ku Yes. pfunana la na la na la.

Eish, no le tut inga ku na something nyana wa vona Yeah. and then na le vut i think ku na something nyana maybe swilo nyana swa ko swo ka swi nga ri official but there is a community ya vatsonga yi nga kona in that institution as well so Oh, okay. yes we do work together ya tirhisana Okay.

Because hina vo tala hi huma a Phalavurwa, hi huma Giyani, hi huma kwini kwini, hi huma kule. Loko hi ri haleni a hi na maxaka. Yeah. So loko hi hlanganini hinkwenu hi kuma hi ri maxaka, hi kuma hi ri a family. Okay. So basically a hi tivaneni Vatsonga va Thax is a community, it's a family and it's a sense of belonging. kahle kahle a hi timhaka ta vuxaka i timhaka ta ku ma swi tiva ku loko mi heleriwe hi matandza rese mi ya ka Yes. Just uh, Kubuta Square One.

Ah, u nga ni vutisi ku yini? Na yi tiva. i ra yellow But but speaking of Rice that, I think topper. I think our chairperson a nga ku nyika a nga ku nyika a proper response based on that. Yeah. But we do a lot on our events. He's gonna respond to that. But Yeah. we also have an initiative called Tsonga Test Day. Oh, a ni ku u lata ku mina initiation school a ni lata ku he so yini okay so what are the Thursday? Okay so Tsonga Thursday ne i initiative leyi hi nga ta na yona ku ri every first Thursday na every last Thursday of the month uh, you come to campus i mbale your traditional Tsonga clothing. Oh. Basically what we're doing is trying to create awareness Okay. around being Tsonga, around the Tsonga culture. mfanele ya xikolweni. Eh, eh, se mfanele mi ta xikolweni mbale tradition ya hina hi komba vanhu ku

Ne? So if you guys want to check us out on Instagram, it's aitivanen vatsonga underscore tax. Okay. okay. Yes. Ku hlamula leya mina eh bote n'wina va hala mavito ma hala eh, Mozambique na hala Salem. Xihluke xa ngungunyana. Eh anuku ti ti ti activities leti mi ti mi tindlaku aka this events na ten na na ten kumbe ten around ya ku vanhu va mi kumeka mi ri na vanhu vo vo tala ku fika kwini ya mm. okay. mm. mm. mm.

okay ne okay Eh, mike ya n'wina a yi tshami yi ri kusuhani na na na n'wina nga ku yi timekini u ta- u ta lwa na sound engineer no a nge huwi na wena u ta lwa na wena Yeah. Can I repeat So, that again? activity leyiwani ya brian and chill Yeah. yi ya varimi hi nga tsakela na hina kumbexani ee eh, khozi la na ta vutisa kahle kahle a hi tivaneni vatsonga ve le tax kumbe eh, a hi tivaneni vatsonga hina hina hi nga nghena na oh. so society leyiwani yi creatiwile specifically for machudeni ma le xikolweni xa yunivhesiti ya pitori mara se a khirhiwa manjeni no eh, mara a hi tweni ma ku na mara mara mi nga fika anytime mi nga mi welcome ku na ku na kinga eto Oh. mara mi hlamula ku ya rini ah we se va ri hi tsakisiwe hi episode ya last week yi vuyi futhi hi ta ta tshama yi na question Yes, va- so ni swi vulavula hi mhaka ya ku ri mina titsonga thursday la mi mbalaka mpahla ya tradition ya so after loko mi sungule pfhumba leri ra vatsonga va tax for four years and ha swi tiva kuri Thyakisi yi domelekiwa ngopfu hi vanhu va nhlonge yo basa, what was the response leyi mi nga yi vona for vo from vona after loko mi sungule pfhumba leri? So loko hi sungula a ku sunguleni ka lembe a hi ndla ti sign up a hi ndla marketing a xikolweni so hi swi vonini ku na lava nhlonge yo basa va swi tsakela cause a va tini vo tala va ta va ta titsarisa ku va joina society ya hina van'wani va ze va mbala na xibelani va hi cinela oh, eh so this thing a hi ya hina vatsonga ntsene we welcome and embrace everyone mm, okay n'wina a mi za mi ni hlamula ku ma sweka tshopi na ene ma cina xibelani na ma xi tiva xigugu na ma ma tiva maxonja na ah, ya masonja ya ma tiva masonja kwalaho ka ti-activities ya mm. masonja va kona lava swekaka masonja ni sure va ta ku fika ka event ya hina va swi va hi kombisa ta ku swinisa njhani swa kona xibelani xi ta fika xi ciniwa hi dyondzisa lava hlonge yin'wani ku ri matsonga ma cinisa so hi leswi hi hleketa ku swi endla ka bra and chill ya kona Okay. hi lava ku va dyondzisa maendlelo ya hina u na tona tinjhovo hi xihluke ah tinjhovo na u fanele u tikuma ende tinjhovo na ene tinjhovo phe a ni la ku vula ku timbaliwa ti ri toxe Eh, wa swi tivi ah, ndza- Hey, a wu swi tivi

ya ku mbala tinjhovo mbala tinjhovo u nga rhangisi a no bula ka mhani u ta rhangiseriwa tinjhovo i nga ri wena se u lava ku ya kwaleni ya ku a swilo swa so ya swi tsakela ne okay tsako a yunivhesiti ya pitori ti-official languages i think i i xilungu i xitswana or i xisuthu lexin'wani tswana uh, ra vunharhu i afrikaans ne yes mi ze mi nga va na ku endlanyana matshalatshala ya ku maybe ti signage tin'wanyana or mimfungho yi nga tsaliwa hi ririmi ra manana. Yeah no eh I like that question so le University of Pretoria eh one ku na. Ku na module nyana xin'wana xa first year where each and every student that gets registered at the university must learn an an African a South African language so ti language hi nga na tona i Xizulu, i Xipedi, i Xilungu, English, Afrikaans, French, Spanish, yeah French and and then Spanish ku yeah. va na issue ya ku languages like Xitsonga.

to say in those compulsory languages we want Xitsonga to be there. Yes. Ka faculty of education hi lava Xitsonga ku xi va kona as well. So if a person comes from Giyani or Tzaneen or Vuwani or wherever and say I'm going to do teaching le UP a kota ku a register module ya Xitsonga a ta kota ku when they go back home they teach Xitsonga. Okay. So hi na that issue ya ku Xitsonga a xi kona in the Xikona. faculty of education, it's not there within the in, whole Institution. entire int- Yeah. institution as well. So when we're busy with that, ku fike this whole thing ya COVID. U kuma ku swa hi disturba lano na lano wa vona. So a ma ha kumangi response from vona Yeah. within that. SRC Yeah. yi ri yini hi mhaka leyi?

va nga hi advise and give us a way forward okay yeah but no we do really want to have Xitsonga within this institution okay and then eh se kaya ya ku pfaleni ne a na ta vutisa ku a ni ri mi ri a hi tivaneni Matsonga ya le tax mi sungule ku dyondza hi 2019 leswi vula ku degree ya n'wina ma yi kuma u nga ri khale then what then after. Yeah. Okay so society yi sungule hi 2019 executive committee ya khale hi vona Mister Prince na Marungula so vona hi voho va nga kusuhani na ku heta hina ha ku nghena

aka timhaka ta migingiriko leyi mi ngo mi nga na yona leyi I think Xihluke a nga hi byalangi hinkwayo loko nkarhi wo pfumela a wu fanele u u extenda nyana ku beyond eh, Brian Meat ku humelela yini mara na ta mi vutisa ku ri a ni timhaka ta ku ndlandlamuxa ndhavuko wa hina na ririmi ra hina leri ri kula mm. so aka ti-activities ta n'wina ma kota ku va mi hosta maybe vanhu lava nga ta fika va recita poetry hi xitsonga vanhu lava tsalaka hi xitsonga va mi donate-la tibuku na swin'wana na swin'wana ma swi endla swo taniya Okay, so or i timhaka ta xibelani ntsena ku boha njhovo ku khala njhovo ntsena eh a hi humeni ka Brian Chill yeah. eh xin'wana hi nga ta xi endla i ti-community outreach timbirhi okay so hi hlekete ku hi ta ya ka an orphanage hi donate mpahla

laha matsonga ma nga ta kota ku fika va mbale traditional attire ya vona va hi komba ku hi leswi va swi mbalaka vona so that's what we're also thinking of doing this year Oh, okay. Ni twa ni twa i kha i valala timhaka ta exhibition. Yeah. Yeah, I just wanna add to what you just said. Um, ka ti-events leti hi va hi nga ta va hi ri na tona we'll also have a, a career exhibition where we go back to disadvantaged Ah Skhos more especially in rural Limpopo I mean that's where Tsonga people are predominantly at hi pfuna the kids lava nga ka grade 12 on how to apply exikolweni coz hina hi nga lani vo tala we've experienced some difficulties to apply for like higher education so ya we'll be helping them hi ku apply hi va dyondzisa ku ri this is what you need and mi fane mi endla swilo swa so na so na so. And then also ka the traditional events a a ku biwi njhovo ntsena hi ta va hi hi ringeta na ku invite some other tribes ku ri guys this is what we are doing can you come join us mi ta na swakudya swa n'wina swa ndhavuko mi ta mi ambarile swimbalo swa n'wina swa ndhavuko if mi mazulu come if mi maswati come if you are pedi come hi hlangana layani and then we showcase what each and every tribe is about ka ka that event ya ya career exhibition. Okay. Swilo leswiwani swi lava seketelo wa timali maybe before ni tsako a ta loko mi fanele mi ya Giyani ka Malamulele Phalavurwa Okay. mina nseketelo wa timali maybe kusuka ka university because a ni ku na ti-student societies na swin'wana na swin'wanyani okay so xikulukumba e i i mali ku ndla swilo leswi hinkwaswo u lavaka ku swi endla ku laveka mali Leya and bangi-nkulu or leya bangi-nkulu? Ehe, ku Yo leya laveka leya bangi-nkulu. bangi-nkulu or leya as bangi-nkulu. long as yi ri kona a a hi vileli ku hi yini Eh. another issue leyi nga faceana na yona i ti-finances vele a hi yimangi kahle cause hi machudeni a hi tirhi so swilo swo tala ho fanda hina executive committee

mi nga yi mi ya abuser nambara leyi se swi Yeah. lava tekwini kahle kahle a va va contact ka email Eh, Yeah, yeah. mina Ka email. society. What? Yeah, Yeah, yeah. yeah. Email ya society. Eh, A hi tivaneni va yi ri yini email? Okay, we'll confirm the email just now. okay hi ta yi tsala laha hansi laha mi ta yi nyika Yeah, ka yeah, yona yeah. ya But uh, in terms of

Your parent, your father just took a retirement a famba a ku hakelela xikolweni, you study, you are done and then A wu na qualification. a wu na qualification, when you go back it's a, it's a saloon the next weekend. Ne. So hi va nyika information ya ku fana na leyo which is really helpful wa vona. Ne. Yeah. So yeah when it comes to such things if, if

chairman hi khense- hi khense ngopfu ku va mi tini namuntlha um information hinkwayo leyi vanhu va lavaka ku lava ku yi tiva va ta mi landza ka instagram and then va ta mi sendela na email leyi mi nga ta hi nyika ta yona hi ta yi veka laha hansi and then um swo tala hi ta vulavula and then hi ta va na episode yin'wana na n'wina futhi Yeah, yeah. Eh, hi khense ngopfu um va ka nkuna